Иң беренче безнең акыйдадан булып тора Аллаһтан гына курку. Менә бу сихерчеләрдән, җиннәрдән, э, ниндидер Аллаһ Субхану Тәгаләнең дошманнарыннан курку, Аллаһ Субхану Тәгаләгә караганда куркудан күбрәк булса, инде ширккә керә. Шуңа күрә сихерче булсынмы, шайтаннар, җиннәр, иблисләр булсынмы, Ислам динендә, безнең шәригатьтә, акыйдыбыз, акыйдыбызда алардан курку гомумән ярамый. Алла Субхану Тәгалә Коранда курку Коранда күбрәк курку белән. Кайбер кеше җиннәрдән курка, курка, калтырый, сихерчеләрдән курка. Нишләп? Чөнки Алла Субхану Тәгалә теләмәсә, хоть анда мең сихер булсын.

Э, хәтта ничек итеп хәдисләрдә килә бит, әгәр дәген шайтан азан ишетсә, усыра-усыра кашыр дип. Мөхәммәд Сәлам специально шулай әйтә. Ни өчен? Шуның кадәр аның куркак, трус икәнлеген күрсәтер өчен. Әгәр дә кеше дөрес акыйдада икән, Коръән сөннәткә чакыра икән, аннан да көчлерәк кеше юк. Ничек итеп Ибн Кайым, Ибн Кәсир үзләренең китапларында әйтәләр, тәвәккәл кешедән дәген көчлерәк кеше юк дип. Ягъни Аллаһ Субхану тәвәккәл булган кешедән. Чөнки бу бик мөһим. Шуңа күрә менә моны гади халыкка еш сөйләргә кирәк, аңлатырга кирәк. Аллаһ Субхана Тәгалә белән йөрәгегезне бәйләгез. Аллаһ кушканны күбрәк яратып эшләгез. Чөнки алар барысы да сезгә бер саклау сәбәбе булып тора, үзегезне саклау сәбәбе. Ничек итеп галимнәр аңлаталар, менә бронежилет кебек. Син күп итеп зикерләр кыласың икән, өйдә музыкалар э, уйнамый икән, әгәр дә син Коръәннәр тыңлыйсың икән, өйдә кычкырып Коръән укыла икән, Өйдә әгәр дә сурәтләр юк икән, гөнаһлы нәрсәләр юк икән, син зикерләрне күп итеп әйтәсең икән, ул синең бронжилет кебек калынрак, калынрак, калынрак була. Һәм сиңа бер кем дә, бер нәрсә дә, берни зыян китерә алмый, чөнки сине Аллаһ үзе саклый. Ничек итеп хәдисләрдә килә, кем дә кем җәмәгать белән намаз укыды икән иртәнге намазны, мәсәлән, ул инде э, Аллаһ Субхану Тәгаләнең сагы астында булачак, көне буена, мәсәлән. Кем дә кем зикерләрне укыды икән, аңа зыян китерә алмый, мәсәлән. Яисә Э, бакараның ахыргы ике аятын укы дигән аңа бернәрсә зыян китерә алмый мисал ул аңа җитә дип килә хәдистә кемдә кем мәсәлән абу хурайра хәдисеннән килә кемдә кем аятлы көрсине укыды икән алла субхан тағала саклый ди аңа шулай бер кеше бернәрсә зыян китерә алмый ди мәсәлән шуңа күрә кешегә әзрәк батырлык сеңдерергә кирәк йөрәгенә иманына аллаһтан курык Алла субхана тәгалә кай, син әгәр өеңдә музыка акыра икән, әллә инде бер энәдән куркып ятасың, ул миңа зыян китерә дип. Теге гади халыкка әзер катырак аңлатырга кирәк шуны. Син Аллаһка кайтмыйсың икән, Аллаһ кушканнарын үтәмисең икән, Аллаһ субхана тәгалә тыйган нәрсәләрне нәрсәләрдән тыелмыйсың икән, син өеңдә музыка акыра, ширк белән тулган, бөтиләр, нәрсәләр анда эленеп тора. Аллаһ субхана тәгалә нәрсә ди? Мин ди аны үзенә калдырдым, шул бөтиләренә калдырдым ди. Бөтиләре саклап карасын ди. хәдинче итеп хәдисләрдә, аятләрдә килә, кудси хәдисләрдә килә. Шуңа күрә монда әзрәк халыкка Аллаһ Субхану тагала йөрәген бәйләргә, Аллаһ диненә кайтырга дип аңлатырга кирәк. Әгәр дә кеше Аллаһ динендә нык тора икән, аңа әйткәнемчә, бер кем дә, бер нәрсә дә, берни зыян да китерә алмый. Менә моны яхшылап сеңдерергә кирәк халыкка. Ә бу кешеләргә хәзер нишәргә дигән шушы хәдискә кайтканда, Шушы нәрсәгә инде хәзер сорауга кайтканда, галимнәр аңлаталар. Кеше кул хуаллаха нәс фәләкне укып, шушы энә кебек нәрсәне сындыра. Нәрсә әйттегез, бер кагаз булса, нәрсә булса, шулай кул хуаллаха нәс фәләкләрне укып, шуларны чишәләр һәм яндырып бетерәләр, мәсәлән, язылган әйткән булса. Әгәр дә шушы энә кебек шундый нәрсәләр ошаган икән, кул хуаллаха нәс фәләкне укый һәм бер ни шиксез булырга тиеш менә монда. Ягъни Кеше курыкмыйча, шикләнмичә шуны сындырып ташларга тиеш. Һәм иншалла берни зыян да бернәрсә килмиячәк. Һәм әйткәнемчә, әгәр дә кеше Аллаһ Субханала якынрак була икән, инде шайтаннар аннан ераграк була. Бу аксиома, закон. Әгәр дә кеше Аллаһтан ерак икән, димәк инде ул шайтаннарга, иблисләргә, сихерчеләргә үзенә күрә бит җиңел бер максат булачак теге легкая цель дип әйтәләр бит. Һәм ул аларга якынрак булачак шайтаннарга, җиннәргә, иблисләргә. Чөнки Аллаһтан ерак. Шуңа күрә бу бер-берсенә капма-каршы булган нәрсәләр. Син Аллаһка якынрак икән, бел, синнән шайтаннар дагын, җеннәр дәген усыра-усыра качачаклар. Синең өеңнән, синең гаиләңнән. Чөнки синең өеңдә Коръән укыла, намазлар укыйлар, зикерләрне әйтәләр, вәгазьләр тыңлыйлар тәүхид буенча. Әмма әгәр дә кешенең өендә музыка акыра, ул намаз да укымый, җәмәгать намазына мәсә йөрми, Һәм бу гай гаиләсе диннән ерак икән, инде ул шайтаннарга, иблисләргә якын була. Һәм галимнәр әйтәләр, менә бу сүзләрне ешрак, ешрак кабатларга кирәк, гади халыкка аңлатырга. Аллаһ Субхану Тәгалә бар нәрсәгә кодрәтле. Аллаһ Субхану Тәгалә бөтен начарлыктан, барлык зыяннан кешене саклый. Яңа авыр түгел ул. Аллаһ Субхану Тәгалә, Аллаһ Субхану Тәгалә э, бар нәрсәгә кодрәтле, бар нәрсәдән көчлерәк. Шуңа күрә Аллаһ Субхану Тәгаләгә кайтыгыз. Аллаһ Субхана Тәгалә йөрәкне бәйләгез. Аллаһ Субхана Тәгалә белән кушканнарын үтәп, тыйганнардан тыелып яшәгез. Чөнки Аллаһ Субхана Тәгалә безгә шуны кушты, шуны безгә ярата. Ә ул сихерчеләр булсынмы, шул нәрсәләр булсынмы, шайтаннар, иблисләр булсынмы, әгәр Аллаһ теләми икән, бер бөртек хәтта сиңа зыян китерә алмыйлар. Алар ничек итеп Коръәндә килә бит, иннә кәйдә шайтана даифа дип. Чынлыкта шайтанның шушы э, хитрислары дип әйтик инде анда шул Кейт дип атала инде аның начар уйлаган нәрсәләре ул ди дагыйф ди. Ул бик слабый ди, берничә талмый ди. Әмма кызганычка каршы теге кешеләр шушыны аңлап бетермиләр, диннән ерак һәм бер бөртек нәрсәдән куркып, бөтен нәрсәдән э, кечкенә генә теге шайтан өреп кенә җибәрсә дәген, инде шуннан сразу куркалар. Шуның белән әле барлык нәрсәләрне бәйлиләр. үзенең шул уңышсызлыкларын авыруларны нәрсәләрне шуңа күрә бу иң беренче үземә нәсихәт аннан артыннан сезгә барыгызга нәсихәт алла субхана тәгалә якын булыйк җәмәгать алла субхана тәгаләгә ныграк булыйк ничек әйтмә шейх сөләйман рухайли күптән түгел шундый матур бер вәгазь сөйләде әгәр дә син үзеңнең милләтеңне үзеңнең халкыңны торгызасың килә икән көчле булуын теләсең телисең икән ди Тәүхидкә өйрәт аларны, ди. Ширекнең куркынычлыгын өйрәт аларга, ди. Тәүхидтә нык булсыннар, ди. Үзең күрерсең, ди, синең милләтең, синең кавемең, синең җәмәгатең, синең татар халкың, ди, мәсәлән, үз халкың инде, көчле булачак, ди, нык булачак, ди. Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгалә җиңү бирәчәк аларга, ди, барлык дошманнардан, барлык шайтаннардан, барлык нәрсәләрдән. Үзегез күрәсез, әгәр дә кеше шушы тәүхидтә, ислам акыйдасында нык икән, аңа беркем дә бернәрсә зыян китерә алмый. Әгәр дә кеше бидгатьләргә баткан икән, сөннәттән ерак икән, гөнаһлар кыла икән, инде кем булышсын аңа Аллаһтан башка? Аллаһ Тәгалә булышмый анда, калдыра ала андый кешеләрне. Аллаһ Субхана Тәгалә безне шушы туры юлда нык булырга насыйп әйләсен. Аллаһ Субхана Тәгалә безнең гөнаһларыбызны гафулардан әйләсен. Аллаһ Субхана Тәгалә безне шушы туры юлда ныкласын. Аллаһ Субхана Тәгалә безне барыбызны үзе вәгъдә иткән мәңгелек җәннәтләренә хисапсыз керергә насыйп әйләсен. Һәм Аллаһ Субхана Тәгалә безнең барыбызны дагын үзенең яраткан колларыннан кылсын. Валлаһу а'лам.